A democracy mipui thlanlalna ram lian ber niin mihring tluk leh dingawn sangkhat point pahnih, billion one point two, lai an cheng a ni. Khawvel mihring awm zawng zawng hmun ruk a then hmun khat India ramah hian an cheng a ni. India ram hi khawvela mihring tamna ber pahnihna a ni bawk a, China khi pakhatna a ni. Nakin hun rei loh te ah chuan China pawh khi ala khum vat an beisei a ni. Pakhatna, Varanasi khawvel a hmun khawpui luahlum upa ber Uttar Pradesh khawpui pakhat a ni a, he hmun hi Ganga lui kama awm niin tuna Prime Minister Narendra Modi awmna kiang lawka awm a ni. He khawpui Benares hi Hindu mythology rindan chuan kum sangthum, aia a upat an ring a ni. Hei hi tlem kan sawi belh lawk ang a, he khawpui Varanasi hi hman atang khan vawini thleng hian luah lum reng a la ni. Khawpui tam tak boral tawh ho ang kha a ni ve lo a, vawini thlengin an la luah lum reng a ni. Pahnihna, Lunar Lake in Maharashtra. Arsi kehthem tla in dil a siam chu. He dil hi Maharashtra hmun biru taka awm niin mithiam te chhut dan chuan kum singa sanghnih kal ta a arsi kehthem tla in khawvel a lo deng a, chumi chuan dil a siam a ni e an ti a ni. Maharashtra rama kualrin mite chu a hip hle thin a ni awm e. He dil kam ah hianin temple tam tak pawh an sa a ni. Hualzinte a a hip in an pawn ngei ngei thin an ti. Pathumna, Tuia cheng dak in awm. India ram hi khawvela dak in post office lian ber tam ber awmna hmun a ni ringawt lo va. Tui chunga dak in post office lehkha in kan in thawn na ang chi kha awm chhun a ni. He dak in hi Srinagar dal lek a awm a ni. Pali na khawvel a hmun hnawng ber Mosin ram khua khawvel a ruahtui thlak tam na lai ber tiin Guinness World Record chuan a chhinchhiah a ni. Meghalai a khaw pakhat niin kum khata thlaruk lai ruah a sur a ni. Ru khawp mai kum khata kum khata thlaruk lai khua a chiang tihna a ni a. Helaiah hian kan hriat tur pakhat chu khawvela ruahtui tlakdamna Pondicherry leh Pondicherry te leh aw Pondicherry te kha khang ho kha Pondicherry leh Cherrapunji Cherrapunji kha hriat pawlh lo ila hei hi chu Mosin ram hi chu Khua village kan tih ang hi a ni.

Hindu sakhuana ah chuan bawng hi an pathian nu niin India Constitution chuan a hum halh hle a, hralh, ser, talh leh chhawr a khap hial a ni. Hmaan kum lakah pawh khan India danpuiin bawng tihnawmna vel te, hralh te, ser te kha te ho kha a khap a nih kha. Hindu sakhuana ah hian hmun pawimawh tak bawng hian a chang a ni. Parukna. Mi pakhat tan Pool Boot vote thlakna, India ram hi vote thlak tute zalenna ram a ni a. Gujarat a Gir Forest, Gir Forest kan tih hianin Gujarat a sakei bak nei awmna hmun tihna a ni Gir Forest hi. Chumi hmun Laili a khawsa. Benes tia an koh tan chuan vote thlakna pool but chu an dah a ni. Amah chiah vote thlaktu awmchhun a nih helai hmunah hian pasarihna Sani Sinnapur kawngkhar nei loh khua chu Maharashtra a khaw pakhat sakuna lam a tui chilh mi Singli vel lai chuan kum za thum liam ta tang khan An inah kawngkhar an siam tawh ngai lo a ni. An ngaihdan chuanin an pathian Lord Sani chuan a mutna ah bengchhing a ngaih thei lo hle a ni awm e. Dangdai awm mang e aw, rawk te pawh an awl dawn hle mai a. Pariatna Madhopati thingtlang officer awmna khua Uttar Pradesh Uttar Pradesh a. Jaunpur ah chuan IAS officer an tam hle a ni awm e. In sawm sarih panga a sawmli pasarih zet chu IAS officer in a ni awm e. Hei mai hi a la ni lo. A dang ho te pawh chu ISRO te, Bhabha Atomic Research Center leh World Bank a thawkte an ni hlawm a ni. Hemi khua chu an hausa hlawm dawn hle mai. Madhopati khua hi Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, ah a awm a ni. Pakuana Tulsi siam lei hipna tliamna tlang han ngeitur chin mahte i kar. Emaw, i motor kha a gear free se la, kawng chho ah nam chhoh ngai ta se i buai viau lo maw? Mahse, Gujarat a Amreli district tulsi siam hmun ah chuan lei himna a tlem in mak tak mai in a awlsam zeih mai thin a ni. Daitei tlem kan sawi bil ang a, lei himna a tlem lei himna tlemna hmun Entianam thla ah te khian lei himna a awm lo thluk a ni a, khiang ah te pawh khian in thil engkim hi A awlsam, a awlsam han ti la, tui chhungah mihring kan thian te pawh kan kut in khatin kan chawl kang zo a, lung lian tak tak te pawh kan chawl kang zo ang hianin hleihhipna a tlem chuangin thil kha a awlsam zeih mai thin a ni. Sawmna, khawvela thlai hna a rah chauh ei tamna ber ram a ni. India ram hi Mizote chu engpawh kan ei pawlh vek thei emaw tih mai tur a ni. India ramah chuan Hindu sakhua zawitute an tam ber a, sakhuana avang leh mimal duhthlanna avangin India ram mipui za a sawmhnih paku atanga za a sawmli zet chu thlai hnah rah chauh ei thin a ni. Heng hi Hindu damna ram a nih avang a ni kan ti thei ang. A chhan chu India ramah Hindu zuituten tam em em a, he ho hian, thlai hnah lampang hi an ei nasa em em a chuvang chuanin a percentage percentage zal zela lakin india hi khawvela thlai hnah vegetarian kan tih ang chi hi tamna ber ram a ni khawvela cricket ground awmna hmun sang ber a ni india hi cricket a infiamna ngeina ber ram a ni kan ti thei hial ang. Chu chu mi chu a nih avang nge mawni? Guinness World Record in a tarlan dan chuan Himachal Pradesh a Chail ah chuan khawvela cricket playground sang ber a awm a ni. Tuifinriat zawl atanga tein meter sang hnih za sawmli pali laia sanga awm a ni. Helaiah hian kan hriat tur pakhat chu. Hmun sang lampang teh nan hian a bul thut atangin an teh lo a, tui finriat zawl atang hian an teh zel thin a ni tih khan an hre bawk dawn a nia. Sawm pahnihna khawvela tawng dang English tawng hman tamna ber ram pahnihna a ni. English neitute kan tih mai usa ram tih loah chuanin India ramah hian English kan hmang tam em em a. Khawvel hmun hrang hrang ram hrang hrang nena han khai hlim a population a mihring cheng te ang zawnga han khai hlim chuanin India ram hi a English neitu te US ram tih lovah chuanin English hman tamna ber ram a ni so pathumna rocket kah chhuah tur saigul a thla kalpui awmna ram a ni kum sangkhat zakua sawmruk pathum khan ISRO chuan tumba hmunah rocket hmasa ber chu kap chhuakin hei hi Saigul in a phur a ni. Helaia rocket an kah chhuahna hmun hi tun hnuah chuan Vikram Sarabhai Space Centre, VSSC, tiin a hming pawh an thlak a ni. Sawmpangahna khawvela bawnghnute thar chhuak hnem ber ram a ni. India ram chu Bawnghnute lampang a intawn rial hle a ni. Bawnghnute leh Bawnghnute atanga thil siam ngaina mi tan chuanin India rama cheng chu a nuam ngei ang. Chuvang chuanin India ram hi khawvela Bawnghnute thar chhuak hnem ber ram niin kum khata metric ton za sawmnga panga, Point five lai a thar chhuak a ni. Bawngte atanga thil siam dang chi hrang hrang hei Gi kan tih te ei leh in tur chi hrang hrang butter lampang hetiang lampang ha chi te hianin a siam chhuak hnem em em a. India ram chu bawng zalenna ram a nihna ang bawkin bawngte pawh an thar chhuak hnem a ni. Chuvang chuanin India ram a thil mak chi hrang hrang. Lawrkhawm pakhatna a ni a, ka tih zawng kha a ni e, a tih theih chu alawm e.